Malakwang ka wac kong iliyo en dong wa iliyo en ojara mito ni en ebed dit elo to dwong woko mono miti ne oweko ojara komedi cani omako larem ki jo ma tung ca. me lweny i kom to dwong, kiywa, kibol loko piny, kinyon wiye woko. Wun acoli kadi wudek winyo lok-ki, wangwu winyo ka pud an akwo. Ojara tye ki plan me ywayo to dwong, bolo neko piny, ki nyon wiye woko. Bene ojara mito ni ka gitwero timo neko otin, kitimo otin. Ojara tye pi aruya tutwal. Miti me tela ki tamar me tela pa ojara tye pi aruya tutwal dok dong myero kinyon wiyeo piny. An aye abed dit, ojara mito bedo dit loyo owiny dolo. Owiny dolo ka ibedo ata itamo ni lok tuku yeny kor lokkani. ibipwoya lacen. Ojara myero en ebed dit, ee, elo nobat mao woko, en elo mao woko, en elo to dwong woko, en elo minista mo keken kono oryem, kono Ilari, ee, kono kono anga, en elo lilian woko.

to dwong myero obed under en, en aye controlling jami weng, ojara obino mere pi bedo dit, dong ngat mo keken ma obigengo en ki bedo dit omyero ngatte bene ka neke kinek woko, meno miti pa ojara eno, ngat mo keken ma dong gengo en ki bedo dit ka ngatte twero to oto woko, ka ngatte kitwero makone kimako, oweko ojara tye ka temo buro an boss mig nino ki nino. En awobi wa an kite arac-ci ni an aloko tutwal an ager an ayito jara an pe ayito jara an adwoko lok ma nongo jara ocoyo bota i foram ku i inbox an atye ki text ma megwa wa weng a screen shotting o ma nongo jara ocwalo lok makec ira i inbox an adwoko makec dong loyo mege nio. Ojara ocwalo lok me ngala bota, an atuk ki ngalo en aloyo. Ojara ocwalo lok me cac ki nyeko ki yet i koma, an atuk yet dong en dok obene inbox matek, evidence-ne tye. Co wun jo mucwako ojara myero wunge ni ojara gin marac.

Wek wi lobo onge rac ojara weng. Ojara mito bedo dit dok bene mito bedo dit pi aruya. Tye ka neno calo oto dwong tye i twon got mo i nyime, owiny dolo tye i got i nyime, ee nobat mao gitye i got i nyim en ojara, otemo awany gitye i got, otemo mere dong ojara odiyo woko pien ojara otuko ki wi mony otuko ki wi mony.

En eti i kut tema, eti i kut tema me cobo mitine, den ka inge lacen dong ibwoto tema ni yok calo nyim lyec ma odong i lyak. Mon weng plan ojara, otema obi konyo ojara gityeko jami weng, gityeko mission weng ka dong gutyeko mission otema obi bedo mere calo lait.

99 percent bot NRM onyo ka lare bene pe doko 100 percent too much ambitions dangerous ambitions en aye ojara tye kwede ojara kene kur gin i click gi ni group gi ni oweko gubitimo gin mo keken kome ni cani ojara tye ka buro kwona ojara dong guyubbe ni nino dwe apar wiye abiro. jo omyero gibin gimak boc me kom, gucoyo wa waraga wa weng, guyubo wa police gi weng, police gi a wa ki Kampala ni me bino ka mako an, wun wubin an atye, ka lok ma an aloko ni kiywe i di kal Acholi, lok ma an aloko ni pe ki ket nyeko i kom lutino Acholi mukene, ka lok ma an aloko ni kitim ber, kiye dano ma tye dano pa dano tye cung, tye tung cing Acholi.

so ojaro mere iye pe yom kome tye ka buro kwona ojaro obino woko i inbox ineno ma ojaro obino i inbox olokoloko mapol amito ni jo man ma ojaro oburogi i inbox weng obin onyut gine woko i program ya o screen shorting ocwal i program wek dano onen ni ojaro tye ka buro dano mapol pe tye ka buro tim kene ento an pe abure. Ineno? Man dong jaro guyubbe dong ni kwir kato i nino dwe apar wiye abic, ka kwir okato nino dwe apar abicel giywe, ka nino apar abicel oywe nino dwe apar abiro dong gicito ka mako bocmik. Man yub pa ojara ba. Amito awac boti ni ojara an atye pe abicito ka mo keken, in iyub polic ki monyini gubin gumaka ni mono an ayeto in kono ngo? In ibin. An bene pud wa icawa ni, ka icito itimo gin marac ma pe mitte i dye kal acwec, pud abino atori ki yet, awaco i wii ni, In itimo gin ni eni gin-ni rac, in imaka nicwaloan i buc. Campaign mapol dano obedo iye, candidates mapol gugwenyo lok, ngat mo omako lawote ni ecwal lawote i buc, peke. Ka in imito initiating, i new tactics i lobo Acholi, ni ka ikwalo kwir pa dano ci icito imako dano i buc in ibin kwede an pe alwor an pe alwor kulu jara in ibin ki police ni ibin ki monyini police ma iyubogi i Kampala ni obin ka in itamo ni imako jang gamente o weng pong cing in ibin in ibin ladit lobo yam dong owaco ka maleng ni en dong epado nining boss me kor Neno, boss mi omyero ocak kwo manyen. Now, an dong atye dano manyen, ento an agak ki idea na macon ni, kaka actually pe kilanyo ma an aneno. Period. Pe bilanyowa ma waneno jara. Pe bilanyowa. Wan obicwalo liando koma kec i parliament, pe in.